era here kwenyu makambozvinzwawo here kuti hanzi usabuda nemoto e manheru ayaya hanzi usabuda nemoto wow we want to know kuti zvaimboitirwei zvinoera here kana kuti zvazvinewo chimwe chikonzero uh, zvanga zvinazvo so i am seeing all your messages right now uh, keep them coming keep them coming Hazviyeri asi inyaya yekuti uswa hunogona kubatira asi nguva yehondo zvaiitirwa kuti waibva ah, waonekwa wa pauri nemuvengi. Alright, I thank you so much ah, Baba Mishi for your contribution. And another one here says hanzi kwedu hazviyeri eh, zvinoyera kune vaye vane mhiko pamusha ah, sedzekupinga munhu akaurayiwa nedzinza iroro nditendai apa chikanga primary apo thank you so much uh, for your contribution uh, so well this one is saying hanzi kana pane zvamakaita pamusha penyu uh, that's the only time yokuti munoudzwa zvinhu izvozvo zvakadaro let me just find out uh, who's on the liner uh, masikati anouya kuti atibatsire kuti tinzwe kuti zvinoyera here uh, masikati pagende mukiendera wasu maswera sei ndaswera maswera sei ndiri kutaurawo nani muri kutaura navamudyari vakushumba kumayo kumayo kwaswera sei kumayo kumayo kwakanaka handiti ka Zu- zuva chete a- aiwa harega iripisa ndokuti mvura yacho igonaya ichokwadi ya nyaya yamuri kutaura iyo yekuti tisabude nemoto panze Mhm. sanzwa musha unenge uchitaurwa izvozvo mucherechedzo wekuti vanhu wacho wane batwa batwa wane urombwa Alright. vanenge vachitya kuti munopinga zvinhu zvavo zvavanenge vakagadzira ipapo Oh, alright.
Wo vanhu vanenge vachitaya kuvhara zvinhu Eh, zvavo. vanhu vanenge vakaromba kunyanyanyanya vezvikwamba Aha. ndiwo vanopa mutemo iwoyo unonzi haubude nemoto panze usiku pamba hapabudiwe pasina kupfekwa pane mitemo yakawanda wanda inenge ichitaurwa ipapo handiti ah, very interesting ah, maita basa matibetsera nokuti taitosva kuti zvinenge zvichimboitirweiko zimoto i- ndolaitika aiwa hurombwa uhwo mazvita enyu handiti ka aiwa ndatenda it is uh, 0202060308 or you can uh, get in touch on me uh, get in touch with me on 078 2228578 or on the sms uh, platform uh, that is uh, 0719109109 I just want to find out kuti makambozvinzwawo here uye zvinoera here eh, kubuda nemoto panze usiku I've got a message here. He says, Hi, Miss J. Hazvieri ba kubuda nemoto panze asi kana munhu aine mhiko dzake pamba pake uh, asiwo pamwe pacho uh, panongorambidzwa vana nekuti vanozotadza kubata moto zvakanaka ukapisa musha. Uh, this one is uh, coming from uh, Blessing Marima Inyati Mine Arusape. Uh, thank you so much uh, for your contribution. Uh, let me find out uh, who else is on the line. Uh, Maskat Anamaskwera Saipaginde Mkinde. ndaswera hangu ndiri kutaurawo nani mandibata muri kupi orit ah, ndokumba kuti mutaurise mbichana okay eh, ndiyo inyaya yekuti zvinoyera here kubuda nemoto panze usiku eh, aine magadziriro vanenge vakaita muta wavo mhm. so zvinoti Toda kuenda madzimba vanenge vari kutonge zvavagadzirisa muchazvinafuka. Alright. Saka wane wachiva kuti unozogona ku- kufumura fumura zvinhu zvawo. Ehe. Ah, alright. Eh, Asi mimi makatokura muchitozvionawo kuti ah ava vava zveshuwa pamba pavo havabudi nemoto panze apa. Ah, taimbozvizwa vari kudaro mumanharaunda umu. Anditya.
Aiwa tinotenda. Maitai necontribution yenyu? All right. Uh, half past one is the time uh, right here on Diamond FM. Always on top of the game. Uh, tirimo kamuchirongwa apa hasha tichibvunza naka kuti zvinoyera here e, saka tabvunza tikati zvinoyera here kubuda uh, nemoto panze e, chinhu chatakakura tichingonzwa e, kuti aa ah, nhikwa nhingi vanotonzi havabude nemoto panze so i wanted to know uh, kubva kwamuri kuti makambozvinzwawo here uyezve chinhu chinoyera here kana kuti zvaiitirwei uh, another message here says uh, miss j the amits it was an indirect way of uh, communicating but vaityira kuti unogona kuzopisa zvinhu usiku uh, vanhu vakarara maybe ukadonhedza moto pasi uh, usingade nekuti uh, usiku uh, zvinhu zvaitsva kuparara pamwe uh, munozozviona or kumuka moto unenge watoparadza kana zvichiyera uh, why manheru chete this one is uh, coming from uh, blessing mungwari padurban uh, ya ndo ezove mubvunzo wangu kuti nei kanyanyanyanya manheru but uh, well, kutondivhurawo maziso kuona kuti ah, pamwe pacho maybe it was just a way yokuda kungoti vanhu vasatamuse moto nokuti zveshuwa moto unotoparadza imwe message iri panapa handikwanise kuti zvinoyera kana kuti hazviyeri but i think zviri patwo either kutya kuti mungakwezva zveusiku or kungotya kuti mungakonzeresa moto uh, mupengo uh, kuambura uko its uh, macmillan right there kurunyararo uko thank you so much uh, macmillan and uh, another message here is uh, coming from hilton mukodza and he says hazviyeriba ah, kubuda nemoto panze vangu vaiitira kuti unozopisira ah, kana ku, ku, ah, moto ungazoenda kana kuti kunext door uh, thank you so much uh, hilton it is a diamond fm always on top of uh, the game uh, let me find out uh, who else has uh, you know, contributed tinzwa kuti vamwe vanofungei hanzi zvaiyera kare mazuva ano hazvisisina basa handirose panyamaropa apo Hapana chiyera apa DJ vanotyira kuzopisa dzimba chete saka kuti vanhu vatye uh, nekudzivirira zvakaiswa pazviyera apo ndivagokore pachida zembe ipapapo alright uh, thank you so much uh, for your contribution another one here says hazviyeri uh, asi kutya kuti vanhu vanopisira uh, vanogona kuzotsvira mumba uh, ndibhabhi musonza kunyanga ako matanga uko uh, joshua kozi dzimwe nguva unoona kuti vakuru pane zvinhu zvavaiisa mwe mitemo yavaiisa and ah, handizi uh, kuti kwaa kuri kutoti zvinohera here o maybe kwanga kuri kungochengetedza ino nharaunda nekungochengetedza musha asi hauzozivi so thats what we wanted to find out and tinoonawo kune vakuruwo vakakura kare vanoziva but uh, interesting comments uh, and uh, contributions are coming through masikati ezuva ranhasi uh, another one here says uh, zvinoitira uh, kuti uh, nguva dzemanheru mhepo inenge yakawanda moto unokurumidza kutorwa nemhepo pakatsva dzimba eh, ndibaba anashe pasakuva apo and another contribution says hazviyeriba kwedu waityira kuti tinozopisa imba zvaitaurwa nevabereki vedu uh, tiri kumusha ndibaba exodus apeni uh, ah, kuhobhouse uko thank you so much uh, maswera sei kuhobhouse uh, maswera sei dj chinhu chandakatarisisa ndikaona ndechekuti dzimba zhinji uh, dzinonzi musabude nemoto panze inyaya yekuti vabereki vemhuri idzodzo uh, vanenge vakaromba saka vanenge vakatopiwa mhiko yekuti musazobuda nemoto panze nekuti mishonga yavanenge vakapiwa inobva yapanduka vamwe ndevaitya kuti anzi vamwe ndevaitya kuti uh, vana vavo vanogona kuzoita musikanzwa vakapisira dzimba otherwise hakubuda nemoto panze anzi hazvina kana basa izvo ndino rest ab, abondera in uh, kwa, uh, kwazuzo kwarusape thank you so much uh, for your contribution so yeah you know it's, it's interesting you know a lot of uh, contributions are coming through zvichingosiyana siyana vamwe vari kuti aiwa ingori nyaya yekuda kungochengetedza ah, pamusha uh, penyu nekuti moto uri dangerous I, i would want to know if kana kune vakamboita experience yekuti um, vanenge um, vakarambidzwa kuti musabuda nemoto munhu wobva abuda nawo kuti pane akamboonera kana kuti akambonzwa kuti zvii zvakazoitika kune vanhu iwawo if you've got that experience you know just do get in touch with me and uh, we get to find out uh, muzuva renhasi time just gone uh, 26 minutes to 2 And the number to get in touch it is 020-2060-308 uh, or you can actually uh, catch us uh, live on Facebook uh, right now it is a Diamond FM Zim uh, tichinzwa kuti bvawo kwamuri kuti zvinoyera here kana kuti hazviyeri ah, regai ndiverenge tsamba dziri panapa dzikwe dzakati wandei ah, zvinoyera pakuti zvipoko zvinogona kuuya ah, zviri kuti mumwe wedu All right, uh, SMS are coming from uh, Chapeyama J pamzim tanzi aa zvipoko zvikatoona zvinobva tokuvinga unofunga kuti mumwe wedu uyoyo uh, so all right i thank you so much uh, for your contribution uh, another one yese izi avimbai waswera here uh, ndaswera hangu waswera sei hanzi hazviyeri kana zvichiyeresa ndo pazvinoyera ndo pazvinoyera Uh, ndiprimrose uh, mulambo uh, right there in hope house uh, hi tete kupinga ku, uh, kupinga zvinoera kubuda nemoto uh, usiku hanzi zvinodaidza zvipoko handi uh, jane uh, pamurambi apo so these are two people uh, highlighta nyaya yekuti hanzi zvinodeedza zvipoko nokuti ini handisati ndakamboona hangu chipoko pandakanzwa kuti zvipoko chinouya ine form of moto saka vanhu vakaona moto hanzi chipoko chikaona moto chinogona kufunga kuti chimwe chacho chotouya kwauri uh, let me find out uh, who's on the line uh, masikati anaye maswera sei pagende mukinde hello how are you good thank you ndiri taurawo nani mandibata muri kupi rutaurona ayanda kwamapako kwamapako kuri sei sei Ah, kuri bho kuri kupisa chete. kuri kupisa chete handiti kana kunoku ndiyo inyaya zvinoera here kubuda nemoto panze usiku kunyanya Ah, zviri asi chingatochirwa nditi kuti kana kune mhepo ungakwanisa kupisira nha- nharaunda yacho inenge iripa. handiti saka kungoti vakuru vaingoedza kuchengetedza nharaunda yedu Ehe, ah, chindicho chinangwa chavaidza kuchengetedza kuti nhawa- nharaunda igare ya akachengetedzeka mupisirika wenharaunda handiti saka zvokuti pamwe mazuva ano ah, kuchinawo here mutemo wekutoramba uchisimbiswa here kana kuti zvava kungoita kunge zvinhu zvekare basi haa mutemo uyo hausanyanya haosimbiswa nekuti ah, zvaimbova zvekare izvi asi mazuva ano hazvisanyanya hazvoira zvambo zvekumboti

Uh, so yeah, it is a Diamond FM always on top of the game. Interesting comments are coming. Kuti hanzi kumwe kwacho uh, vakuru vaingoda kuitira kuti tichengetedze nharaunda yedu not necessarily kuti ah pane zvinogona kuzoitika eh, zvezvekuti um, vamwe mavo vahighlighta kuti kune nyaya yekuti vamwe vanenge vakapinga misha yawo vane zvavakabata and then uh, some people are just saying ah no it's just a way of kungochengetedza pamba nekuti moto uh, wakashata all right uh, another message here hanzi zvinoenderana Uh, zvinoenderana nemaereserwe azvaiitwa uh, ngevanhu uh, kune imwe misha ndibaba pride uh, kusacheya um, mwazvekuitirwa villager thank you so much akuri sei ikoko uh, ah, munotamba here amushamarari hazviyeri izvo uh, kana uh, vamwe vatichitobikira panze ndi innocent apejana kuchikore ya yeah. uh, you, you know how it is kuti zvoshuwa kumusha kune vamwe vanotobikira panze uh, saka zvaizodii but well somebody said kune vane zvavanenge vakabata padzimba pa pavo

uh, vanopisa dzimba dzeuswa nemoto uh, kana kukasimuka ku mhepo ndiedmore uh, chanditeya thank you so much hi dj ah, hapana zvinoyera apa moto ukabvira nekuparara usiku um, saka kuri kudzivirira tsaona uh, from um, uh, mamoyo uh, kumount uh, malory uko thank you hanzi chipoko hachitodi kuona moto oh is that saka kana uine moto ukabuda nemoto chipoko chacho chinototiza rather than kutouya kwauri Alright, uh, very interesting. Azviyere izvo uh, ndi Moses Mangwarara kunyanga kwasedze. Hai Vimbai ndakaona uh, ukazvikoshesa kuti zvinoera. Ukaeresa uchiti uchaona chipoko unotochiona chokwadi ndi Barbie Msonza kunyanga uko uh, kagaires. Yeah, sometimes hanzi zvinhu zvaunotya zvinotoita come true. Let me just uh, take my last uh, caller for the day. Ah, maswera sei paginde mukinde ndaswera maswera sei wati ndaswera hangu ndiri kutaurawo nani mandibata muri kupi muri kutaurawo navamakunyire vari kuosborn kuosborn ah, kwaswera sei kuosborn ndaswera zvavo kwaswera sei ikoko ah, kuno kwakanaka zvinoyera here kubuda nemoto panze usiku Ah, chekutanga ndingati hazviere because vamwe vanotobikira panze mhm. ene vamwe vaiitira kuti kune mhepo okay munharaunda munova muine dzimba dzeuswa munogona kupisa moto handiti ene kwozoitawo vekuti vane zvavo zvavakabata pachikaranga chavo mhm. so vanonga vachityira kuti maybe mishonga yedu inozopanduka anditye hey ndinoona sekudaro sekudaro anditya aiwa yeah. tinotenda nekuti zveshuwa zvamataura zvekuti vamwe vanotobikira panze but uh, i like uh, what you mentioned kuti maybe pamwe pane vanenge vane zvavakabata eh because tinongoona sekudaro the same thing kuti usagara pahuni iri pamoto mhm. mudzimai wako anozofa vanotya kuti zvimwe mune buri unogarira ukadii mhm. ukatsva anditya eh, usagara muroad Alright. pamwe pacho uchanoka kuzosimuka mota ikakurova Mhm, mhm.
saka haisi nyaya yekuti mamota anditi haa A- aiwa thank you so much Ah, maita henyu necontribution yenyu muswere zvakanaka kakuosborn tinotenda anditya yes uh, it is a diamond fm always on top of uh, the game let me just read the last messages that i have here and then we can call it a day uh, achirovekere kachingowe pamoza apo hanzi aiwa zvinoenderana nema ererano nemisha apa magariro and then another one here says zvinoera zvinoera munoita kuti tiri kurasa tsika dzedu takutokanganisa vana vedu nekuti uh, vaizviyeresa vaitoziva kuti vaiziva zvazvaiitirwa saka isu tikanzi zvinoera tobva tada kuziva uh, kwazvakabva zvakawanda zvatakakura tichinzi zvinoera ukaona chipoko eh, chingateera moto nekuti ah, ah, nekuti kana mumba ah, muchangatadza kuona moto here ndiwilson akumbula kuchipinge kwamwangazi uko ndinoti hanzi aiwa chivanhu chacho chitoriko asi kungoti isusu tisisa chachikosese eh, kuti chiriko thank you so much another here one say another message yesays hazvieri asi Ah, kana makaromba unogona kupiwa mhiko yekuti usafambe nemoto haa ipapo zvinoyera hazviyeri hazvo isu vakuru vekwedu vaiti kana imbwa yabva kubara tainzi musaone vana vayo zvichinzi unozoita bofu izvo vaiziva kuti ah, taizorumwa namai vacho ah, ndibaba spino panatview park apo thank you so much for all your contributions hanzaiwo hazviyeri izvo dj these are myths uh, coming from